muthenya wa umuthi ngwenda tumurike thimo ya gikuyu iria yugaga muharwo niwe uthingataga githaka andu aingi moigaga muharwo niwe uthingataga githaka no thimo ino kihumo kiayo yugaga muharwo niwe uthingataga githaka uguo ni kuga atia muharwo ni mundu uria uraharwo ndinoiga mũharwo harĩ mũharwo mũharwo nĩ ĩna ng'ambi ndaya tondũ ĩna ĩ igĩrĩ na mũharwo nĩ ĩ ĩmwe koguo ndinoiga mũharwo no ũthingataga gĩthaka ndoiga mũharwo na nĩguo thimo yugaga mũharwo nĩwe ũthingataga gĩthaka yes angĩkorwo niĩ tũrigainie na mũndũ mũgũnda umenye mũgĩkũyũ etaga mũgũnda gĩthaka gĩake akauga gĩthaka gĩakwa njigĩte mbũri ngarĩithia njũkĩ gĩthaka gĩakwa na ndĩ na gĩthaka kĩngĩ kũna koguo mũgĩkũyũ mũgũnda awĩtaga gĩthaka yes na rĩu akorwo mũhaka-inĩ na mũndũ mũgũnda oke aingĩre makinya merĩ gwaku acenjie itoka kana rũgiri eherie rũgiri agũtindatindĩke nĩgetha we ararame we ũnyihanyihe we agũtindĩke yani ak- nĩara- mũndũ ũcio rĩrĩa areka ũguo nĩ arakũhara tondũ mĩgũnda ĩkoragwo ĩ mĩgae na taito na mũgũnda ũgayagwo wagaywo eh, harĩ nĩ ũkĩrĩ mũhaka rĩngĩ mĩhaka kĩmahĩtia no ĩkorwo ĩ- ĩna thĩna no angĩkorwo mĩhaka nĩ mĩega no he mũndũ ũrenda kũingĩra gwaku rĩ ũcio nĩ arakũhara kũremia ũkoneka rĩngĩ kĩmahĩtia rĩngĩ nĩ gwathimirwo na ihenya kana arĩa mathimaga matiathimirwo ũrĩa kwagĩrĩire na hagĩkorwo na gathĩna na gagĩthondekwo no rĩu hagĩkorwo na thĩna o wothe wa mĩhaka mũndũ aingaingĩre gwaku we nĩwe wagĩrĩire kuoya ikinya tondũ nĩwe ũraharwo Noigua ũkĩrwo mũndũ ũcio nĩ mũharani mũno. Ah, eharano ĩ, ha- kũhara nĩ nĩ- nĩ ũcogothi. Mũndũ ũcio naye ũcogotha. Koguo waigua mũharwo nĩ wothi ngata ya gĩthaka. Nĩ mũndũ ũrĩa ũraharwo nĩ neighbor akamũtinda tindĩka gĩthaka gĩake nĩgetha egwatĩre gĩ- tĩri wene na rĩu wagĩrĩire gwĩkwo atĩa akorwo nĩ ũraharwo we nĩwe ũkuoya ikinya ũthiĩ gwa cibũ

kũgĩkĩrema no mũtĩ ũgĩthiĩ igoti-inĩ rĩtigagĩũka kwamũra mũgũnda-inĩ wao kana no ũingĩrĩte kuo ngĩ makĩria koguo mũharwo we waharwo nĩwe ũthingataga gĩthaka gĩaku mũharwo nĩwe ũthingataga gĩthaka no ningĩ ona hau tuma thutha rĩ eh, nĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ mũharwo mũharwo nĩwe ũthingataga gĩthaka ũngĩgĩthiĩ ũkĩrĩe kanyamũ handũ wa ũthũkĩre nda rĩ ai ũigue ndũgũkinya kũrĩa ũgũthiaga rĩngĩ wĩna gatothotothi kana rĩngĩ wĩna maithikiri kana rĩngĩ ũkuĩtwo nĩ matatũ ũigue nda nĩ arehe thĩna rĩngĩ nĩ warĩa gathambutha kana kamũtura handũ wa gũthũkĩra rĩ ũgwĩka atĩa kana onako ũrathiĩ magũrũ ũgwetha harĩa hena gathaka wambe wĩgũthe kuo wĩke atĩ nda ĩke atĩa